Тумышы белән респубуликаның данлыклы Татар авылы Шыгырданнан булган Минкадир абый 1979 нчы елдан бирле Яңа Чабаксарда яши. Озак еллар хәрби хезмәттә һәртөрле җитәкче урыннарда эшли. Ә 2005 нче елда республика мөфтие Әлбир хәзрәт Крганов аңа Яңа Чабаксарда мәхәллә оештырып, мәчет төзү эшен башлауны ышанып тапшыра. Алар бер ярты сәгать мине җайладылар шул нигә. Минкадир абый, давай тотын инде, эшлә инде, синең эшең юк, шул вакытта мин эшсез идем. Аннары соң инде мин загуйладым шул ярты сәгатьтә дә и мин ризалык биреп тотынып киттем. Рәсми мәгълүматлар буенча, бүген Яңа Чабаксарда алты меңгә якын татар гомер итә. Проект буенча берничә йөз кеше сыйдырышлы мәчетне бар тик сәдака акчасына гына төзеп чыгу һич мөмкин түгел. Халык арасында булганга күрә мин рәхмәтле шул чувашларга, алар мине тормышка күбрәк рәттеләр. Алар укыганда да күп булыштылар, үзгәсендә дә күп эшләделәр. Бу мәчет тезелешендә дә Чувашлар күп ярдәм итте безгә. Зур авырлыклар белән тезелгән мәчетне өлгертеп кергәч, мин Кадир абый шәһәр татарларын мәчеткә тарту, аларга халкыбыз һәм динебез тарихын тирәнтен өйрәнү өчен төрледән-төрле чаралар уйлап таба, кызыклы очрашулар, сорау-җавап кичәләре оештыра. Яшьләр дә күп киләләр. Яшьләр белән бергәләп аларны мәчеткә җәлеп итмәкелибез. Алар үзләренең эшләрен без үзебезнең өчен генә бит мәчетне төземибез. Үзебезнең балаларыбызга, оныкларыбызга нәрсә калдырганны шуларны белмәк килибез. Шунысы сөендерә, мәчеттә олылар гына түгел, яшьләр дә килә, әлхәмдүлилләһ. Мәчет бик матур төзелгән, бөтен шартлар тудырылган. Биредә инде дәресләр дә алып барыла, зур эшчәнлек алып барыла. Минкадер хәзрәт бик Тырыша, бик зур көчләр сарыф итә. Мин Кадыйр аганың тормыш иптәше Әлфия апа да бүген Казанның танылган Мөхәммәдия мәдрәсәсендә укый. Үземнең шунда укырга керә алуым белән горурланып йөрим, ди икенче курс шәкерте. Бик каты яхшы укыталар, шундый укытучылар стильный, аларга Алланың рәхмәте яусын, Алла саулыкларын бирсен. Семья бәхете бирсен үзләренә саулыклы булсыннар шундый сильныйлар шундый яхшы укыталар бер бер дә белмәгәннәрне хәзер шундый яхшы дип аңлыйм аңлый башладым. Мин Кадыйр абый белән Әлфия апа 43 ел гомер итеп ике бала үстергәннәр, бүген биш оныклары белән сөенеп яшиләр. Бала оныклары аерым яшәсәләр дә, ялларда һәрчак әти әни, әби бабай янында. Хәзерге заманда аеруча балаларга әби бабай тәрбиясен бирергә кирәк ди Минкадир хәзрәт. Киләләр, кочаклашалар, сөйләшәләр уже, аңныйлар безнең нигә әкрен генә нитеп аларны үз телебезне аңлатырга, эрәтергә, татарча нитәргә да әти-әниләр нәрсә эрәткәнне без кулланабыз тормышыбызда, ник дигәндә, алар тепле булган, картлар, карцыклар. И алар бер качан да онытмыйлар. Без әйтәбез, сез хәзер урысныкына или чуашныкына бәйләнсәгез, аларның азбарына керәсең дә, аларның килә дә дуңгызлар нык-нык итә, дип. Аларны шулай куркыта идек, алар дуңгыздан бик каты куркалар иде. Бит шуның белән алар кая барсалар да, уже беренче көннән йөрергә тотындылар авылга, авыл кызлары белән. И аларның даже уйларында да булмады, что башка милләткә керер дип.

Төшеп китә кулясак, менеп китә искә таба, шуның белән дә инде тормышны тигезләп барырга кирәк. Без инде күпме бергә торабыз, аеплар миндә дә булгандыр инде, булмаган түгел. Төрле яктан булгандыр ул. Әлхәмдуллиллаһ, шөкер, дөрес юлга мони басып, дөрес юлларны алып китеп, гаиләдә дә, үзебезнең балаларыбызга да шуларны өйрәтәбез. Әйтелгән бит, ирләр кайнаррак булса, хатыннар да берсә авыз да тотарга кирәк. Беребез дуласа, икенчебез берсә кимтебрәк тора. Тукталра. Тукталра. Мин беркайчан дача өчен кайгырмадым, квартира өчен кайгырмадым, планнар өчен кайгырмадым. Бөтен нәрсәне садиктан, садикны да ул алды, садиктан да ул йөртә иде. Мин планнар өчен дә кайгырмадым, тормыш өчен дә кайгырмадым. Бөтен эшне ул алып бара. Борынгылар дөрес әйткән, гаиләдә буең бер булу түгел, ә уең бер булу мөһим. Сикәлтәле тормыш юлларында аеруча баш белән телнең дус булуы да тату гаилә нигезе, ди Минкадыйр абый. Чуашстаннан Рамис Сафин, Татарлар.